Tusun ke empat puluh lima kitai ke sekali tu. Nyadi enti kita empai nekan butang subscribe tau ke langan tau tekan media tu butang nya peninga. Laban nekan butang subscribe tau ke langan nadai bebayar. Ane ningat mega tekan meh luching ngambi ke kita enda tinggal enti aku bisi datai nampung ke kita cherita tau. Au ngambi kena betanggung ngambi ke enam asau jam kitai peninga. Nyadi beketu meh bunyi tusun ke empat puluh lima. Cerita langkau umai. Au amat benal pikap enggau empakap meli minyek kaki maneng. Ka ma dua iko nya beduan tudah manang. Endang sigi baka impikap enggau empakap deh nya. Enti enda dasuh berumban, enti enda dipadah manah sigi enda mu berumban dua iko nya. Nya meh penusah dua iko nya enti orang ngasuh seduai iya.

Dia dia aku nyelelap na lama. Nah muka mukai dia aku tak bisi kenyap. Meda orang datai ari ujung bilik kita nya. Datai meh orang nya madih kediri ka merubat aki kita tu. Iya aja bisi utai kena merubat aki kita, ku iya. Iya pelaba ka aku gerai di aki Hajian. Manah amat ke nya ba aku tu. Laban siku meh aku udah belian ke orang. Tu tau baru iya meh aku bisi ke nyam. Au nyam meh aku enda ngasuh kita ngambi pintu ujung bilik kita nya dulu cu. Kandang ke berapa hari tu anang meh nambit iya. Engka amat bisi orang didatai. Ka merubat ake kita tau. Au pia deh ko ake maneng no si kenya meh ngagai sida nya. Pia mega ki geringu mega ninga. Semina ia na dapat nyaut aja. Au lantang meh sepo pia deh ko jako. Manah amat meh kenyap ake maneng nya. Tuai rumah mega laban ia ke bisi dia. Chukup gaga ati mega iya ninga ke nya manang nya tadi. Iya mega nadai daya agi ka meruba aki Geringo. Nya be lengih. Ubat sida serumah udah dunsut ngagai aki Geringo memagang, kenu ku jerita. Au deh ke ninga aki Manang nusi kenyan tadi, dia nyuangkat ga tuai rumah. Sekira keka ngadu pengawa iya mih tuai rumah tu, ukai nya mimi mimit jelu tupi tuai rumah nya. A tinggal sida iya aja meh dia. Meda tuai rumah nyuang ka dia agi manah nyop jako baru. Iya agi ajen ulih ninga ko dia agi ah. Pia dok ko aki manang. Ningap jako ngo aki geringau. Au bai aga aki geringau ulih nyaut manang nya. Semina ulih nyebut ulih aja. Kasih udu ga aki geringau to. Ka ia bejako tang berasai pandak ga spot ia. Nyadi aki anti di ninga ko. Ba kenyap aku tadi aki ya, ko orang nya madah antu gerasi deka datai bala ke semua utai ke udah nyadi. Aku enda menemu aki ya, pia ko kenyap aku pia meh utai ke dipadah aku. Engka deh bisi kenyap betemu ngan antu gerasi meh aki ya. Enti amat entu gerasi datai balas maneh nya kia. Lak ka aja. Enda alih ila-ila orang ke ngai meda kita nya agi iya kia. Agi ngereja kita agi ngenyung utai laban iya enda puas ati. Pia deka ake manang anu si ngagai ake Gringo. Engka ake Gringo tu ulih ngangau ka entu gerasi kini. Engka agi geringu tu bisi ditulung antu gerasi mekini. Nya mah ake manang ngan nyadi nan usi ngagai ake geringu ngambika ake geringu nemu. Tadi iya empai ka nusi nah nya mai agi iya didinga tuai rumah. Ukai mega ngumbai tuai rumah nyenda manah semina enda nya mai aja nusi utai bekenyang. Ake manang. Enti ba umai din. Kala kami dua iya meda antu gerasi. Udah dami mimbi mega antu gerasi nya madah kediri semina mansa langkah umai kami nya aja. Pia deh ku ini Gringo nusi mega seduai aki Gringo kala meda antu gerasi. Lalu enti kita agi ingat mega peninga ba tusung ke berapa aku enda nentu ingat. Dia aki geringo ngoi ni geringo tepeda kantu gerasi ba siti kerangan. Derintai ka aki geringo magang seterum ke bisi dibai iya laban ka kena nimbai antu gerasi maya nya. Enti kita empai ninga cherita tu ari pun tau dinga dulu peninga mengambi ka kita ulih nitih ka cherita tu. Iya nama bisi madah antu gerasi bekening ngangau ke iya. Iya enda ngapa enda sengapa ngangau ke utai nya. Pia deh ku Aki Maneng nanya tudai ni Gringo. Ih nadai asai ku Aki Maneng nadai. Pia deh ku ini Gringo nadai mayuh jako laban endang sigi amat nadai. Antu Gerasi madah bekeni ngangau ke iya. Nadai madah nama-nama Antu Gerasi maya nya. Semina ke madah kediri empu udah mansa langkau umai sida iya. Au enti pia semina nganti aja meh kitai. Aku tu enda menemu. Engka antu gerasi ke dipeda seduai mkini ka datai balan. Nama-nama utai datai ka iya orang enda dikelala ka jelu kini layak aja uco anang ngachau anang munoh iya. Laban antu to ka kadang iya enda ngayan kediri ngagai kitai uco anang enda mit pintu ujung bilik kita nya dulu. Engka amat ari nya orang datai ka merubat aki ato. Laban orang nya nadai mega madah diri ngagai aku. Pia deh ku aki Manang ngajar bala uchu aki Geringu. Ba udah temu semua utai, udah temu madah ke semua ngagai sida iya, dia datai ga bengua dua iko nya. Bengua dua iko ke dasuh aki Manang meli mi nya. Au datai meh empakap enggau empikap tu tadi ta rigang-rigang tang nadai mai utai semina ta tubuh apo orang. Ye udah datai kami dua akai, oh akai maneng. Nyo ka bemalam enda kami duai tadi nemu dah akai maneng. Deh kami duai malam deh enda empulai akai-akai. Pia ku empakap datai lalu ngunde tu deh maneng. Iya enti seduai deh datai ni minyak aku deh. Nama enduai deh nadai tebai. Iya ku aki manang dulu agi nanya ku minyak iya. Nai, ni minyak tadi empa kap? Ni minyak ku aku. Pia deh ku empi kap nanya tu deh empa kap. Bah, ni aku tau. Aku udah ngisi ketua tadi deh mai iya. Ke dini dengkah minyak tadi deh. Pia aku empaka mega nyau nanya tu deh ampi ikam. Nai, ditau tadi ditau pegai jari aku tadi akai. Jari aku tu megai akai jari aku tu. Tang menama tau nadai da ake manang. Pia deh ku empaka madah ke jari iya nya megai minyak tadi. Amat suwut-suwut dua iko tunti begulai. Iya madah udah dipegai minyak entadai tang meh nadai agi ba jari iya. Akai seduai ditu ucau-ucau. Iya giga ulih seduai minyak ku nya. Enda pulai kasek seduai ditu. Pia dek ku manah nyuka gila. Meda ulih empikap enggau empakap nya. Iya neh engguai pulai dulu makin manang. Rili alo makai aku aci kita au. Aku ngingat ke minyak inya dulu au aki. Dini enda minyak ki maning tadi ku aku. Empikap tu susut ku aku. Susut baka aku. Pia ku empa ka nemu du gen nyema ke empikap nyusut baka iya empu. Au nyamai ke nyema diri empu. Enti besema ku orang enda leh angkedan orang. Eeh nama nya tu seh nadai nya tu seh. U uji tinyau deh akai manah tinyau tinyau ulih deh. Tinyau ngena batu karas akai batu ke karas. Ngambie enda pedih onte ke menua nginga ke tu minyak nya tadi akai. Pia deh ko mpi ka ngasoh aki manah ninyau ngena batu karas. Au minyak ke ninga dini penunga seruai-seruai ti nyau mengena batu karas tauka bisi sekeda menua nyebut batu karas tu Batu Ilau. Ukai bula-bula suet tu iko nya. Aruh-aruh nama seduai siku empikap siku empakam. Ya aku enda bai seduai belai pendiau chau. Ya giga ulih seduai minyak ku nya. Udah tu ka pulai ku ka mupo aku. Ngan nyadi ku tuna pulai gila-gila aku ti buleng seduai deh. Pia ku aki maneng nyaut dua iko nya. Ih pegila sekali meli pulai aki. Pegila temu minyak di nya asai ku aki. Sehari tu segina temu aki ena temu ama amat. Engka udah donsut cina ngan kabun kini tu minyak tadi aki. Engka nya kini nadai temu. Ba sai amat jadi kutu megai tadi ake manang te enti dina ra utai kuaku ake tanya di empu jadi kutu ti di ngumbai aku tu bola sigi nemu dua iko nuni ti udah manang ukai manang aja semua orang ti ka tuni tuni seduai iya meh ape manang tu ngai ngelam semua orang ba kenyau ngelam begadai manang enti udu na layan ke nyau telanjur KO ga sebayan. Deka ngombak kap nya. Au iya enda lama datai baru ga tuai rumah. Datai meh tuai rumah tu ke kiting meh gilir minyak. Iya ke sapa ngempu minyak tu. Nyau ba tengah-tengah ruai aku minyak tu tadai. Pia ku tuai rumah ka ne nemu gi iya. Ka ne nemu iya nya minyak tudah ki manang. Oh, kada na minyak aku tadi tuai rumah. Pia dek ku aki manang nyawa tuai rumah. Eh sigi kiam nya aki manang sigi ke minyak deh. Na meda di nama di ba giling nya. Bisi nama berasap ba giling tadi aki manang. Ti ukai nama berasap ba giling de nya nama empika enggau empakap ga. Ku Empi ka berumah nyaut tudah aki Manang nya. Raya ga seduai beduan tudah Manang. Ba tengah-tengah ruai tuai rumah seduai engkah ke minyak tadi. Iya nama seduai tu tuyo engkah minyak ba ruai aku. Iya kate ku pego seduai delegai. Pia ku tuai rumah nanya Empi ka enggau Pakam nya. Eeh teberayan minyak aki Manang tadi tuai rumah tu rumah. Udah dipegai jari ku Tau. Kati ka ku tau nadai temu? Tau nadai agi ba jari ku aman ku tuai rumah nang nganu aku tau. Pia ku tu iko nya nyawa tuai rumah. Aku tu ka ga seduai deh mula ke pia. Ya ku ti kau kai seduai deh legai. Pia ko tuai rumah ka nganu tu deh empi ka ngom pagap nya. Oh ake maneng. Oh ake maneng ninga da ake maneng. Dei dulu ti kau ko tuai rumah kai ka da kai. Udah deh baru kami duai au. Ni boh tuai rumah nikau kami duai kami duai empu nikau kediri empu. Pia kom pagap nelai tu deh ake maneng. Eh tuai humah. Anak ngengano mali nemu tuai humah. Mali ngai kena nambah asa tu nemu deh tuai. Mana be bekenyau. Pia ku mpika nemu du ngeloya tuai rumah nya. Au nadai nemu jako anu orang mpika ngom bakap nya. Ya nemu amat bula. Baka kena berupai diseduai ngemula ke orang. Enti aki geringu dapat. Sigi meri tanda good aki geringo. Rindu rindu ke empaka enggau empikap nya aki geringo. Taja dua iko nya udu bula udu nundi orang. Rayap maga magas empikap enggau empakap nya. Berapi manuk lauk seduai iya enda entu ngandal kinai seduai. Lebuh nadai pengawa seduai iya mebasau ke sida sebilik. Nai bos sebuah agi begiga kelawa. Nadai nemu lemau orang ke benama Empikap enggau Empakap. Yah peninga semua nyadi cerita langkau umai tusun ke empat puluh lima kitai ke sekali tu dilengka ka aku naka tu dulu au. Au ngarap ka kita teperinang meh enggau cerita tu tadi peninga. Au enti nadai penanggul enti hari tu enda ujan peninga dia kitai deka begulai baru. Ba cherita langkau umai tusun ke empat puluh enam. Nya aja ke sekali tu peninga subscribe anang enda subscribe channel tapang bekumbai. Nya aja ke sekali tu nadai jeku bukai semina meri terima kasih ya. Aku pengeluar program tapang bekumbai. Madah kediri mupuk dulu. Oha.